Naf żgur li dak il-lejl ma kelli xejn fis-sistema. Ġifieri. Mhux hekk. Ma nistax ngħid li kont effett tal-alkohol. U konna erba' minn nies ver k- eh, aħna konna l-għadira u u ma kelli xabtit immur dal-disco insomma l-waves. Ver kont Xi tajjeb. tissemmi. kien- Kont kien tajjeb. U konna erba' minn nies mhux ħan semmihom b'rispett lejhom, inti taf nofshom. Em, U daw jistgħu jivverifikaw lek. U litteralment Bħalma tara fil-films, rajna, mhux ħanqod da, ġew konna fi kwiet ġo ċimiterju, dak iż-żmien dak iċ-ċimiterju kien abbandonat bil-qbra miftuħin. Bil-fosforu tiela. Bil-fosforu tiela. Illum il-ġurnata qed jintuża qed jintuża qed jintuża. Dak kien eżatt eżatt wara l-flat fejn ngħixu aħna, l-għadira. U nara dil mhux jien rajta propja sieħ biraħħa u għamil li hekk u kienet sema ċara fis-sajf ġri. U di mejja ngħidu la flying saucer ma x'tista' ngħid li diska tidher li qiegħda f'distanza l bot nieżla bil-mod mill-knisja tal-Mellieħa minn fuq il-Knisja tal-Mellieħa u baqgħet sejra fuq l-għadira u daret fuq l-aħrax u tatna ċans naraw sew kieku llum għandna kieku dak iż-żmien kelli l-mobile tat-teknoloġija tal-lum kett tittini oh, ċans niżżum jagħha u m'hemm xi kwiet. Imxiet kif waslet qisu fuq il-ħofra tal-aħrax Sparatura ma sparatura qas ħalli qas bilkemm qisu sparatura dik il-linja ta' warajn dajn. Sparatura minn hemm għal fuq il-knisja tal-Melliħa. Xel ma da qisu flash. Flash, eżatt. Bħal speċi dak il-ħin is-sound u hekk il-ħsejjes. Xejn. Xejn ħsejjes, xejn. Xejn. Issa jien meta esperjenza ta' 2009 kon nafiċin. Is-sound xejn sekk bħal meta tkun ġo kamra u jibdew isaffru widnejk hekk, dik il-ħaġa Ta' x'kien hemm forsi li ma semmejtlekx minn ċert niftakar dak il-lejl jiena kont qed nintrassa ruħi fil-crickets bħas-soltu xejn ġdid. U niftakar li eh, kien hemm ħafna ħsejs tal-crickets dakinhar. U meta rajna dil-ħaġa, issa jista' jkun Immaġinazzjoni mentali ħalli ngħid li li hu. Waqfu. Waqaf kollox. Mela issa nsemmalek l-awdjo oriġinali li għandi jiena tal-UFO li ħatraħ ġdid. Sawa, u tisma' la safar kollha jippanikjaw fil-li qegħdin kwieti fil-li qabdu jgħajtu jwersqu. Dik tagħmel iktar sens ħa ngħidlek għala. La safar tal-bejt, il-kaċċaturi jużawhom biex e, jikxfu ngħidu, la safar l-oħra li l-kaċċaturi jixtiequ jisparaw fuqhom. Mela inti jekk ikollok kolonja safar tal-bejt u diħla gamiema, iħeġġu la safar tal-bejt jgħixu f'dawk is-siġar tal-ewkaliptus biex jikxfu il-gamiema ġejja x'jibdew jaħsbuha seqer jew hekk. U la safar ħafna drabi huma alarm ta' x'inhu ġej ġej il-maltemp ta' jaħħu, up, dabru rasu, btejt imma xed jaraw, għax ikunu ħasbulu minn qabel. Terremot. terremoti, Ġifieri, eh, u di tagħmel sens li qed tgħid inti, li hemm xi ħaġa mhux identifikata. U ma tfajtux xogħol l-awdjo dak il-ħin detta għal dabilli ma hemm bis-serje tagħmel. Ara, laqgħet insemmu hekk, tajjeb li nagħmlu nagħmlu abstract ta' xajna f'ħajjitna. Eh, u korġini hekk għax in timeline tiegħi taf kemm ħażin. Eh, però dik naħseb kienet l-ewwel encounter tiegħi U mbagħad meta kbirna u bdejna mmorru l-busket għal biex naqdu l-baħrijiet. Jeffrey kien miegħi, kelli kelli ħbib tiegħi wkoll miegħi. Għalija kienet xejta barra minn hawn, però meta konna neħdu rittratti fidlam, tara daw il-xejdulhom. Orbs, orbs, iduru hekk xaġa bajda. Spjegajtlek, isa isa shape ta' sperma ġgantaħa e, e, b'dik il-boċċa u b'dak id-demp fenomenali u twirling nieżla. Umma ġifiri mhux effett tal-lens impossibbli. Ma naħsibx. Għax kieku tirrepeti ruħa. Le le, e, nista' ngħidlek żgur din mhix fenomenu li saba l-erzib ta' jien, għax tkellimna ħafna nies, isemmuha ħafna. Semmuhom ħafna l-orbżef il-busket. U l-busket. U bħala daqs kemm tpoġġihom int bħala. Ah, x'ismu ir-ritratt ta' qaraq bejk. Imma naħseb għandi ta' tlin qiegħed ġa fih bħala comparison e, il-boċċa e, li tiġi e, r-ras tal-isperma biex niftehmu għax ma nistax qabla ma xejn iktar. Il-kobor ta' għajnejja. Il-kobor ta' għajnejja. U mbagħad id-demp forsi fih dak il-piet. Inti ma tara xejn. With the naked eye. With the naked eye ma tara xejn. Meta tieħu ritratt. Meta tieħu ritratt. Arka, bu vera nabdejna naqbdu, ma xaħna bdejna nipprovaw neħdu ritratti tal-baħrijiet. Eh, eh, li. Eh. Oqbad nejjom. Mela, oħra kienet eh, Santorini. Santorini kont lajt biex nagħmel xi studju fuq il-Graham Schultz hemmhekk, ġifieri, u l Waqt il-ħanimu. Waqt il-ħanimu, iju, insejt il-ħanimu. L-eks mara paċenzjuza ħafna. U ma qed tinduna li t-target tiegħi kien għal-Graham Schultz. Eh, mela mara mort hemmhekk imbagħad Menorka. Menorka. Anyway, ma niżvija. Mela, waqda l-fenomenu. Eh, rajna xi ħaġa flajru kienet matul ġurnata di ukoll. Ehm, L-ewwel nett indunajna li fl-ilma bdew jiffurmaw ishom fil-baħar ishom ċrieki isa ħadd iġi tromba taħt l-ilma, imma m'hemmx tromba, jisu qed jisu l-mewġ minflok baqa' għaddej dritt beda jiftaħ hekk. Assa? Ejja. Umbagħad Kien mill-bot bdejna naraw jisom ġiex objects l-imki barqaw separati, u bad jisom bdew meta tara daw il-lampi ta' żejt xejdu l Lava lem. Lava lem, mawx għalik. Obdew, jitlu, jitlu dal-ġiex objects ek bdew Jiena nikkalkula li mill-bot li bdejt narahom, kull ċirku kien fih easy tlet solari. Tlet solari kobja. Qed tarahom 20 mil il-barra. La la la. U dawk qed imissu flimkien kif ħajin qalaw isek e- e- isu isu hemm dik il- iż-żejt u jarġa'. U fejn mixin huma l-ilma, il-mewġ, Jieqaf u jiftaħ. Isu jieħu dik in-naqqa konkejf. Assja. U U damet ġeja di, jisu di qed japproċċa lilna, qed japproċċa lilna, qed japproċċa lilna hekk. U mbagħad f'daqqa waħda inaqdu daw, ġew qishom kważi ċirkus sħiħ imma sfumat, u bdiet tiela fuq, tiela fuq, tiela fuq, tiela fuq, sakemm ma bqajniex narawha. Bil-mod. Ejjew bil-mod. U matul il-ġurnata. Matul il-ġurnata. L-iktar waħda kienet ċara, ġili qed nitkellmu fl-2009. L-iktar waħda ċara, u l-Greċja, fuq island jisima Santorini. L-iktar waħda ċara li għanna ritratti tagħha, ġefri fiċċom ħalli kollu xuri. Iva, mela. Qegħdin jienu Ġeffri qed nistudjaw tgħidli xiex? Na, bażika Tal-fallerja. Jaħseb tal-fallerja kien. Dik il-ħanfusa li għetlek tal-bajiet. Dak bażikament għamilna tliet ġimgħat niġru minn gżira l-oħra sqallija. Hotel. Hotel. Eh, eh, Nordu barra dejjem, tista' tgħid. Eh, deċidejna norqdu fuq il-bajja l-prinċipali ta' Stromboli. Volcanic? Volcanic, sabiħa kienet għax. Kif tqum jixwik ix-xemx ta' mat? Bellerija, billejl kienet sabiħa għax hemmhekk m'hemmx dwar pal Malta, dar tara tara l-istilel. Sabiħa kienet ħafna. Però fil-ħodu mbagħad jien ħobb nqum kmini iktar minn minn nar, nod għax nħobb nisploġi mort nara waħed imbagħad ġejt ħdejh biex inqajmu. U bat kif fra Jien ma ndunajtx mal-ewwel. By the way, jiena bħala Vista. Vista għandu ħafna ħjar. Xina għasur nitxum baħmez għalli għaxinu. Tipo kien kien da, kien kien nofsuri għet u għalli xet naremmek, kien xet narenti. U ma stajx nara, bat għalli ġib il-kamera u bdejna zoomja ħafna u ver tider sew bġara bat bdejt bil-mod ninduna. Figure of eight, float jaf, fuq il-wiċċ l-ilmar kemm naħseb kienet għolja hemmhekk imma ħadra sfumata ħadra? Blum, ħadra bluna dak il-blu skur ħadra hekk dak it-tip. U tidher fi grovejt ekstra mba tiflowtja. U kemm damet? Damet, damet, damet, ġifiri. L-investanit, tgħid li xkobor nikkalkulaħħa jien jadi. Tant kienet il-bot u tidher kbira. Dik kienet bot li Jeffrey b'għajnejh ma bdiex jaraha, biż-zoom raha, jien rajtha with the naked eye. Asja. Però meta nikkalkula dak l-oġġett daqshekk 'il bogħod, qis, again, kien hemm ħmistax-il kilometru 'l barra, roughly, u dieħla dieħla dieħla 'l ġewwa. Imma mbagħad, vera l-ewwel kienet ma' ġenb il-baħar u mbagħad talgħet u damet fl-istess żona, jiġifieri qed nitkellmu 45 angle, Qiegħed fuq il-bajo qed narha. Figure of eight mhux bħal ta' Santorini tinqalgħu l-erf, di a special figure of eight ċara. Isu isu aeroplan ħażżiża. Jeffrey ġibhom dawn. Ejwa. U eh, u minn dak u minn batomla, fakkarni nibatomla, taxxa anke nistenna ġenara. Minn dak il-kobor nikkalkula li dil-figure of eight Jekk taqbad jott ta' 80 piet. Ostja. Ittellaw hemm fuq u minn flok iżommok ta' ilbu hekk. Dak il-kobor. Hija żbaljat fid-daqs ma' 100%. Però id-daqs għarraq vik naħseb. Però jiena nqabbel fuq l-għasafar. Għasfur li jidher millimetru u għad-daqs ta' kuċċarda biex jifmu n-nies daqs ajkla. Qed nitkellmu 70 cm wingspan. Għambat ah, tkun tista. Meta jkun daqs millimetru ġifi, ijet minn tal-inqas 6 km il-bot minnek. U jiena mill-qatfa, mill-silwet, mill-qada kif inwon u kif hija ċur barra ngħidlek jekk mhuwiex tajja tal-priża, tajja tal-ilma. Ġek, qed tifhem. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa spjegabbli jew nkella jew fos? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkun tatjana fuq daw il-links li ħantukom.